Caanṭha caan chung lawng an pe i pumhnak caanṭha damnak an petu kan Pathian ka Speaker min thianghlim tlun um seh. Kan sunglawi tuk hringhran kei zong ka sang in mi hna nih siaherhnak te he fellowship kan pastor si tiah ti bantukin thong hi kum kul le kum li voikhatnak pumh zan ah bantuk caanṭha nan ka pek ve caah hruaitu pa a hlun siseh thar siseh nan zapi te cungah kai lawm tuk ti kha hmaisamipi ah lunglawmhnak van chim hmasa ka duh in hruaitu pathar kha camnak te kha kan ngei hmasa lai i cuti in cun thawng chimnak kha ka rak pek te lai hika min an ka pek ning te ka rak au hna lai i Kawihri hrihmun kha a rak tlung kho lo, ramrang ah rianṭuannak ka si, ka tlung kho lo ti i a langhtak in phone kan i chawn i an min ka ke ka rak ṭial hna seh law cun an tlaihmi zeidah an si ti nga rak ṭial hna seh ka ti tu kha an van ṭial pah lo i hika cabuai cungah ka hal chung hna seh eh anmah upa thar an si nahnah teh an i fiang khua ha rua lo en ka chim ning tein ka rel lai i ai palh sual si le nan van ka rep pah te lai Thonghni kum kul le kumli an pangsang thiltharnak chairman ah Pu Lian Thio zaangfah te hmai te rak chuak law a te rak dir law cucun a bawmtu ah vice chairman ah khan Biak Hlei Ṭial ka ti hin rak dir ve ko chang chang te khan cunin secretary ah Van Lian Kung

Cumin hika nu pahnih min an van ṭialmi hna si an tlaihmi zei dah a si ka ti i hika i sangre ṭuantu upa kan thimmi hna an si ti kha si i tlaihmi min puttermi cu um rua lo Pu Ṭhen Hnin le Joseph Randawzel an si i Pu Ṭhen Hnin hi aa pum kho rua lo ka hmu lo a ti khan si ko sehlaw hihi tukum thong hnih le kum kul le kum li i Am pam sang i a kan hruaitu ding upa hna an si hna i ah nan zoh hna ahcun mino te ngakchiat tete an si ko hna kumkhua in cun ngakchiat ti an si ko lai sihmanhsehlaw hika ampang sang ah nanmah nih nan kan hruai lai hruaitu nan si lai tiah upa mi ṭin nan tuah i nan thimmi hna an si hna caah anmah i ṭhithruainak hi zulh khawh nan i zuam hna lai Cun hika caan sau deuh cu cangmi upa hna nih Hannah rian a ṭuan cangmi hna nih cun kan nu kan pa kumkhua upa lei hna nih kha nan nih mino nan si ṭung hi bantuk ah sang nan hruainak ah hitiin innlahawh nan kal awk si timi tete zong kha ruahnak tete zong kha nan pe cio hna lai. Mino lawngte rianṭuan i a caan caan ahcun lung a rang tuk tawn i thil pakhat kan tuah le deng hna khawh loin lungrang in thil tuah sual khi a um tawn. Cu bantuk thil tuah sual te ahhin i palh sual khi a um tawn. Cu bantuk i um sualnak hna lo nanmah zong nih thil pakhat khat nan tuah tikah fellowship lei in a kan hruaitu hna sin zongah ruahnak hal u. Hika sang i upa rak ṭuan ciami vialte hna sin zongah ruahnak hal hna u law hruaitu ṭhing hna sin zongah ruahnak hal hna u law pakhat le pakhat cuti cun tangdor tein thinsau le lungsau tein hi rian hi nan ṭuan nakhnga lai zong hika hmun tein aa thazaang pek kan duh hna i hika mipi nih kan thim hna kan thim a hruaitu nan si lai tiah kan ti hna i cucu an kan hruainak pakhat khat zeimaw um tikah sawhchih he tiah ti chih loin cu bantuk an thiam lonak an hman lonak tete ah i bawm i kanmah zong nih thazaang pek ding a bawmtu kan si ve timi Chin lungput ngei tiin zaancan a rami sang vialte hna hika ummi vialte hna zong nih thazaang an pek cio hna lai anmah zong minung an si ve bantukin a tlingmi an si hlei lo palhnak an ngei lai thiam lonak an ngei lai cu bantuk caan ah bawmhkhawh kan zuam hna lai ti te kha hika hmun i a rami vialte zong ah cah kan duh hna cun hika ah sang hruaitu pa kan si cang si ahcun a hmaan i kan tuah ṭhing tawnmi zong kha kanmah zong kaltak khawh kan i zuam hna lai. Kanmah nih hruaitu kan si, kanmah lila nih lam ding i kalter ding kha lam ding in si lo, a dang in an kalter a si cun kan hruaimi minung kha lam ding i kal khawhnak ding kha a har khawh. Cucaah kanmah hika i a dirmi vialte hna zong nih a luanciami ah sualnak tuahmi lawngte kan si ko na tiin Bawipa sinah thlacam bu tiin ni sang le veng ah hin hruaitu kan si timi thei bu tiin cu hruaitu thinlung put ngei bu tiin mipi hruai kho hna u si ti zong kha vun nawl kan duh hna. Baibal cu a ka rel lai i cucun thlacamnak ka ngei lai. Thlacamnak ka ngeih dih tiin khan ka ti khan rak dir rih u law kutdaihnak kha keimah nih kan hmai in ka rak ngei te lai. Kolossal thum caang kul le caang thumnak in ka rel lai. Zeithil nan tuah paoh ah minung caah si loin Bawipa caah ka ṭuan ti lungput ngei in nan lungthin dihlak in ṭuan u. Bawipa nih nan ṭuanman aan pek hna lai kha philh hlah u. An mi ca i a chiahmi laksawng kha an pek hna lai. A rian nan ṭuanmi bawi taktak cu Khrih kha a si. Cathiang kan hmuh bantukin ah an pang san sa run ka cu e kan sing le he a thiar ti le fa run chan run ko cu ti i na rua sia chon na som lo chan tum tuk lai na thathut chan tam tuk lai nai hnek khawh lo chan tam tuk lai na te in atu in chiah na chot te bantuk in o hi sang rel ka khit ni he boi pariat pe si chu sang ka rue na ma he boi pa na ka khit ni rian pe si chu ti boi pariat a si ti mi thinung pun he rian a dual se chon Na baat tuk zongah khin hika sangpum nakin hin thazaang chuahnak lungthin te i hnek khawhnak ngei lai. Cu te cu hika i hruaitu hna nih ngei hau si ti te hi thazaang pek kan duh hna. Thlacamnak arrangement ka rak ngei lai. A nungmi kan Pathian velngeitu kan pa na cungah kan i lawm tuk. Bawipa Pathian Malaysia ummi Kannih nih Christian fellowship chungin hmunkip kakip ah a ṭhu dirmi vialte hna, nangmah nih na kan zohkhenh, na kan kilven, na kan umpi. Bawipa, hika pang sang zongah Bawipa ummi hna, mi Christian fellowship chung i member vialte hna, Bawipa hmun dang karang i ummi member vialte hna, hika teah Bawipa hmunkhat teah i fuan in sang le veng ah Bawipa i pumhnak te, i hruainak te, Bawipa an ngei ve. Cun ngaihnak ah Bawipa kum tinte a hruaitu thim a si. Bawipa Pathian tukum thongtik le kum kul le kum li chungah hika hmun ah Bawipa hmai ah rak dirmi hna Bawipa ka fale hna hi hruaitu thar i hun thimmi an si. Bawipa pakhat cio tein an sinak zoh tikah mitling, mithiam, mifel, miding ahohmanh an um lo. Bawipa minung cu a palhmi lawngte kan si. Cu kan palhnak cu Bawipa i thei ning tein Bawipa nangmah ah Bawipa i hngatchan in keimah hi ka tling hrimhrim lo caah a tlingmi Pathian i Bawipa kai hngatchan in lo ahcun ka mual a pho lai, ka ning a zak lai, sanghruainak in Bawipa kai biatak ding a si. Nangmah Bawipa kan tlaih ding a si timi thinlung put an ngei i Hika hmun ah Bawipa rak dirmi vialte hna nih hin nangmah Bawipa nih tlaih i nangmah pakhatnak an chiah i cuticun Bawipa nangmah ṭihzahnak te he sang le veng a hruai khotu an si khawhnak ding caah nangmah nih pumpak pakhat cio hi fimnak thluachuah pe hna law hruaithiamnak thluachuah pe hna law lungsaunak hlinfuahnak zong namah an run pe ko hna ti an caah thla kan cam. Maw Pathian Bawipa, hika hmun ah ummi Bawipa ampang sang ah hin minung tampi khuasa an si. Cu vialte hna nih Bawipa i hi hruaitu ah an thimmi hna an si bantuk tein thimtu vialte mipi hna zong nih in timin a hruaitu hna hi an ṭihzah hna an upat hna i cuticun Bawipa hruaimi le hruaitu lak thar ah Bawipa theihthiamnak, dawtnak, Rumsaunak a len i Bawipa cu vialte cu nangmah sin a rami nangmah na dawtnak in bawi pakhat a khat. Ai theithiammi an si khawhnak ding caah nangmah nih lamhruai hna law umpi ko hna tiah an cah thla an cam. Bawipa hruaitu bik lu bik chairman thawk in a bawmtu secretary le a bawmtu ngun keima a bawmtu tiin hruaitu vialte hna anmah le an tlaihmi rian te ah dingfel tein Bawipa zohchunh Awktlak tein, hihi nangmah rian a si timi hnuhmun thei bu tein na rian an ṭuan khawhnak ding caah nangmah i hruat chuah hna. An ṭuannak ah Bawipa, atu ah hin kar an hlan lai lawng a si rih. Bawipa, kum khat chung kar hlannak ah hin minung an si caah an tlinh khawh lomi, an thiam khawh lomi, an banh khawh lomi, an phak khawh lomi a tampi lai. Cu bantuk caan ah Bawipa nangmah nih fim in an chim hna law, hika hmun ah Bawipa na hruainak hin Tluang tein ngandam tein an i hruai khawhnak ding caah nangmah nih thluachuahnak pe hna. Kan i lawm tuk. Hna a dirmi vialte hna hi Bawipa nangmah nih ngandam thluachuah zong na pe ko hna. Kan i lawm tuk tiin zan caan ah kan sining kan nunnak kan caan tangmi vialte in bual ah chanh ṭhan in a kan tlantu Fapa Jesuh Khrih minin thla kan cam ko Pathian.